Әдәбият елы уңаеннан районыбызда чаралар байтак уза. Шушы көннәрдә аның чираттагысы район мәдәният йортында зурлап үткәрелде. Бу көнне Татар китап нәшриятының китап кибете яңа басылып чыккан басмаларга күргәзмә үткәреп, сату итте. Хәзерге вакытта күбрәк яңа басмаларны алалар дип әйтсәм дә була. Балалар иҗаты шулай ук яхшы алына һәм классикларга күбрәк игътибар бирәләр. Классик язучыларга инде. Өлкәнрәк яшьтәгеләр аламы, я булмаса яшьләрме? Юк, әйтмәс идем, өлкәнрәк яшь, э, өлкән э, буын кешеләр ала дип. Яшьләр дә күп алалар. Язучылар, журналистлар, дәреслек авторлары катнашында узган очрашу җыр-моңга үрелеп барды. Китап, якын дус дип юкка әйтелми. Теннәрен керфек тә какмый язган китабыңны укучы кулында күрү, олы бәхет. Якташыбыз Дания Гайнетдинова да китап яратучы райондашларыбызга соклануын яшермәде. Борынгыдан, әби-бабаларыбыздан килгән китап кадере бүген дә югалмый. Бик күңелле, менә үземнең туган ягыма кайту, мин үзем монда кунак буларак түгел, мин каршы алучы буларак кебек үземне хис итеп кайттым, бик куандым, Теләче белән араны өзгәнебез юк, Аллага шөкер. Менә китап бәйрәме дип әйтәм инде мин бу очрашуларны, китап бәйрәме инде ул безнең барыбыз өчен дә күркәм бәйрәм. Китапны алалар икән, язучысы аның аннан да күбрәк шатлана, сөенә. Мин шундый үзем дә югары күңел белән, күтәренке күңел белән шушы китаплар янында торырга бик яратам инде. Алганнарын күреп куанам. Гализәнәп китап дип исемләнгән очрашуда Сөембикә журналының әдәби редакторы Эльмира Закирова да катнашты. Ул укучыларга үзенең балачак хатирәләре белән уртаклашты. Журналистика дигән серле дөньяга ничек кереп китүен бәян итте. Укучы белән язучы арасында күпер булырга тиеш. Мондый җылы әдәби очрашуларның әһәмияте зур, диде ул. Халык барыбер менә язучының үзен күрсә, аның белән ачыктан-ачык күзгә карап сөйләшсә, бөтенләй башкача була икән ул. Бу да безнең кебек кеше икән, гади кешеләр икән бит. Бездән дә гадирәк икән бит, дип калалар әле. Менә хә интернет заманы булса да, барыбер мәсәлән, китап укуга кызыклы китаплар үзенә барыбер тарта инде. Менә нәрсә Менә бит карап торам, иелгәннәр, мин монсын алам, Рифа Рахманны алалар, Зифа Кадырованы алалар, мин хатын-кызларны күреп алдым инде. Миңа шуй бу дигән сүз дә колакка керде. Димәк, болар игътибар итә, укыйлар дигән сүз. Бүген интернет заманы. Кеше китап укырга яратмый. Кемдер, китап уку модада түгел дияр. Яхшы эчтәлекле китапка беркайчан да сорау бетми. Китапны яратырга, баланы әти-әни өйрәтергә тиеш. Кечкенәдән әкиятләр укып, бишек җырлары тыңлап үскән баланың китапка булган мәхәббәте югалмыячак дигән фикерне танылган язучылар да җиткерде. Янәсе, балалар хәзер китап укымый, компьютер белән генә уйнап утыра дигән. Ләкин мин

Безнең үзара мөнәсәбәтләребездәге бик күп четерекле сорауларга җавап бирергә өйрәтә. Без кешенең күңелен ярып карый алмыйбыз. Ләкин әгәр дә без бер-беребезнең күңелен аңлап яшәмәсәк, безнең тормышыбыз күпкә катлаулырак булыр иде. Авыр, моңсу булган минутларда ял итәргә теләсәк тә, кулыбызга китап алабыз. Әкиятне башлыйк, яңа баштан чур чыкмасын дию яктыга, алкадашлар чокыр казымасын, туганыдай тулай батырга. Әкиятне башлыйк, яңа баштан җен кайтарсын ана каргышын, бәли яныкасын үксезләрне, Сак белән сок калар калсын. Әдәби-музыкаль кичә җырлар, шигъри юллар белән үрелеп барды. Язучы Дания Гайнетдинованың җырлары да кичәгә ямь өстәде. Әлеге җылы очрашу безнең күңелләрдә әле озак сакланыр. Ильмира Әхмәтҗанова, Ирек Сафин, Теләче телевидениесе.